He kaiako whakakatakata tamariki a Anna Berry, koia hoki tētahi o te rangapū Pākehā tokoiti e mahi ana i roto i ngā kura kaupapa Māori. I haere atu a Yvonne Tāhana ki te kura o Hoani Waititi ki te kōrero ki ngā kaiako e rua o te kura, kia mōhio ai tātou ki hea te tūrangawaewae mō tō rāua momo i roto i te ao Māori. He āhua komekome anō tō tēnei kaiako. Tēnā mahi rei. Me mihi ki te tangata ka tika. Hei aha te hā mama waha i a tātou ki roto nei. Ka mutu ko ngā pōro, puritia, ko ngā raho puritia, nē. Hai te rite. Kaua rawa e tuwhera i te aha? Kia karangahia rā anō tō īngoa. Kai te rite? P. Tekau mā tahi ōrau ngā tāngata Māori e matatau kaha nei ki te kōrero i te reo Māori, ā, me kī ake ehara ahau i tētehi o ērā tāngata. Engari, ko Whaea Anna Berry tētehi wahine Pākehā e aroha nui ana ki tō tātou reo. I ētahi wā ka pātai au i te pātai nui, oh, he aha hoki i kuhu, uh, i kuhu haere atu ai au ki, ki ēnei mahi? Hoi anō, um, e rata ana um, ki a au te, te, te tamaiti, te tamariki. Tua atu i te whakaako, ko te tūwhera mai nā Kūaha, nā Whatitoka o ngā whare tīpuna mātaurana ki a rātou, nā whare tīpuna wheako, ā, kia ruku atu rātou, mehemea koirā tā rātou hiahia. Ina te pātai, me maha ake ngā kaiako Pākehā. Hei tā ana, hei aha te aha. Ko tāku e whakaaro nei, ko ana ahau. A kare he aha ki au mehemea he Māori, he Pākehā, he Pāniora, he Hainamana, ko au tēnei, whānau mai au ki tēnei ao, um, he tūranga tōku i tēnei ao, ka rau mō te tuku mā tētahi atu tōku tūranga ao e takahi. Ahakoa ehara i te Māori ki ngā tamariki e mau ana ki tōna reo. Engari i te wā ka tuwhera tōna waha, koia te wā ka ka mōhio hau he Māori ia. Nāwai, ka whai take. Ki au nei he kaiako mārō ia, ka kore rawa ia e makarauna i ngā wā ako, ka kore ia e tukua te tamariki kia noho noa, kia tākoro noa, kia karo i ngā mahi. Grifo Rivers me tana tāne he kaiako tahi ki te kura. I rongo kōrero kei te mahi hōtaka hou. Yeah, mōhio koe kia what's up with the Tim Wainas? Ko what's up with Pae Kotau. Hei tāna, mā noho whakaiti ka tuku mā ngā tamariki e ārahi. I tupu ake aku tamariki i te kōhanga reo me te kura kaupapa Māori, nō reira, ko rātou kē, i roto i tō mātou whānau, nā mea tuatahi ki te ako i te reo, ā, kātahi au ka whai wāhi ki te wānanga takiura, ka tīmata hoki au ki te kōrero Māori, ā, me taku mōhio e hē rawa atu ana tērā ko te Pākehā nei e kōrero Māori ana, me taku hoa Māori e kōrero Pākehā noiho ana, nō reira, i kaha au te akiaki i a ia. te waiho atu i āna mahi hanga whare me te haere atu ki te wānanga ako ai i te reo. Kua roa ia e ngākau nui ana ki te reo. Waimarie ahau i tipu ake au i Ōrākei, nō reira, i ahau e tamariki ana, i rongo au i te reo Māori i te marae, i taku kura tuatahi. Me te mōhio ki tōna tūranga i roto i te ao Māori. Ahakoa taku whakapapa, he tangata ahau, heoi kua whai wāhi au i roto i te Kura Kaupapa Māori, ā, engari me mōhio te Pākehā ki tōna wāhi i roto i te ao Māori, ehara ahau i te māngai mō te iwi Māori. Ehara i te mahi uaua ki te mahi tahi me ēnei tamariki kakama. E whakapono nui ana ahau ki tēnei kaupapa. Kei te hiahia au kia, kia tupu te, te reo, hoi anō ki te āhei au te whāngai i aku mātauranga ahakoa paku nei, ā, ki te tupu haere te reo me te māramatanga ki ngā tikanga, mātauranga Māori, ā, ka matakuikui katoa ahau.